Manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika rehetra izay mpanaraka ny fampianarana i Lova ilay iraka eto amin'ny tambajotra Facebook a! Androany, hanohy ny lesona isika mahakasika ny tokantrano, ny famahana ny olana ara-tokantrano. Ho fantarantsika androany inona ny fepetra, inona no tokony ho atao ny mpivady eo amin'ny fitaizana na eo amin'ny fifaneraserana sy fifampitondrana ao anatin'ny tokantrano anankiray. Voalohany, Ao amin'ny lanitra faharoa, ny toerana famoronana fanahy, misy anjely Muriel ny anarany, izay mpampidina ny fanahy ao anatin'ny kibon'ny vehivavy anankiray bevoka. Izany hoe, raha toa ka mbola tsy bevoka mihitsy ianao, ianareo mivady, mivavaha, mangataha amin'Andriamanitra Ny tokony ho zanakao. Lazao ao anatin'ny vavaka izay ataonao hoe, Te hanan-janaka hendry izahay Andriamanitra ô, omeo zazalahy izahay Andriamanitra ô, ho mpanomponao. Izany hoe, faritanareo ao anatin'ny vavaka ny zanaka izay tadiavinareo amin'Andriamanitra, na lahy na vavy, sy ny toetra izay tokony ho hisy azy. Na dia efa bevoka ianao dia mbola azonao atao tsara ny mitondra am-bavaka ny zanakao izay ao an-kibonao, hoe ataovy ho zaza hendry sy mpankatò anao Andriamanitra ô ity zanako ity, na izay fangatahanao eo. Tahaka izany ihany koa na efa teraka ny zanakao na efa lehibe, tsy miova, toraka izay any dia ho hitanao tsara fa samy hafa ny zaza nangatahana tamin'Andriamanitra, samy hafa ny zaza, Mametraka, apetraka antsika ray aman-dreny, eo am-pelatanan'Andriamanitra ny fiainany n'iny zaza, iny zanakatsika iny, sy ny zaza tsy nangatahany tamin'Andriamanitra fa tonga fotsiny. Ataovy fahazarana ny mianatra soratra masina. Rehefa mifoha maraina, aiza maika tonga dia Andeha hiasa, na samy manao izay tiany ny ao anatin'ny tokantrano. Ho anao renim-pianakaviana na ho anao raim-pianakaviana, mila raisinao ity fanapa-kevitra ity. Na tsy mahay manazava soratra masina aza ianao, fa fotsiny na mamaky andalan-teny, andalan-tsoratra anankiray ao anatin'ny soratra masina dia efa ampy. Raha mifoha maraina ianareo, avorio ny zanakao dia mivavaha. Miaraha mivavaka. Mametraka ny fiainana am-pelatan'Andriamanitra amin'iny tontolo andro iny. Mamakia soratra masina na manao hira masina. Vita izany, faraona amin'ny vavaka, zay vao samy manao ny zavatra rehetra zay tokony ho ataonareo ianareo. Tahaka izay ihany koa ny eo amin'ny fisakafoanana. Mila manapaka hevitra ianareo ny mizatra tsy maintsy mivavaka mialoha ny misakafo, mifampitantana ny mpivady miaraka amin'ireo zanaka ary mametraka am-pelatan'Andriamanitra, misaotra an'Andriamanitra noho iny sakafo iny sy mangataka amin'Andriamanitra ny hatsarana ho vokatry ny sakafo iny. Ary fadio mihitsy ny samy mihena amin'ny fotoana izay tiany hihinanana. Fa tokony hiaraka foana ny mpianakavy eo ambony latabatra, tokony hiara-hisakafo mba hahafahan'ny zaza manaja bebe kokoa ny lehibe ary hahafahan'ny ray aman-dreny ihany koa manitsy ny zaza na eo am-pisakafoanana satria iarahantsika mahita fa be dia be ny zaza rehefa manao vakansy na any an-tokantranon'olona any na any amin'ny toerana hafa dia lasa tsikerain'olona fotsiny hoe ohatran'ny zaza tsy voanatran'ny ray aman-dreniny, zaza tsy mahalala fomba, ialana amin'izay zavatra rehetrarehetra izay an, dia mila isika mampianatra ny zanatsika izay araraotina amin'ilay fofohazana maraina iny an, na alohan'ny hatory iny an, no manao fotoam-bavaka Mitondra am-bavaka ny tontolon'ny andro na mitondra am-bavaka ny tontolon'ny alina ary ihany koa mitondra am-bavaka ny sakafo izay hohanina. Ataovy ho hitanareo, ataovy ho hitan'ny zanakareo, ianareo mpivady no resako an, fa mifankatia ianareo. Na misy ny olana, na misy ny problème, izay tsy maintsy mandalo amin'ny tokantrano izany. Aiza aseho ny zaza mihitsy fa mandalo olana ianareo. na mifampiavonavona, na mifampikitakita indrindra fadio ny mifamaly sy miady eo anatrehan'ny zaza. Fadio mihitsy. Satria ny antony dia izao, iny zavatra iny dia heveriny fa mety ho anao lehilahy. Raha toa ka mpikapoka vady ianao dia tadidio fa hanao an'izany koa ny zanakao lahy rehefa lehibe. Ianao vehivavy raha toa ka mpamalivaly vady ianao dia tadidio fa hanao izany ihany koa ny zanakao vavy. rehefa manambady. Ny ao anatin'ny tokantranonao zany dia tahaka ny sekoly, ao zany ny fianarana voalohan'ireo zanakao ireo, raha toa ka ny zavatra ataonareo mpivady tsy tsara, tsy mendrika, aleo tsy aseho izy ireo fa any amin'ny chambre-nareo, fa raha toa ka mahita izany izy ireo dia ho lasa ratsy taiza. Dia hifanilika ianareo rehefa lehibe ireo zanakareo eo, noho ny avy aminao no nahatonga ny zanatsika naditra. Izay miteraka fisarahana mihitsy ankehitriny ny olana mahazo sy ny fifanomezan-tsiny mahakasika ny fitaizana sy ny zaza. Ary mila tsapanao foana, vehivavy na lehilahy, rehefa misy olana andalovana ao amin'ny tokantrano izay miteraka ady Dia tadidio fa tsy ny vadinao no fahavalonao fa ny devoly izay mampiasa azy sy mampikorontana anareo ihany koa. Noho izany, fehezo tsy aotran'ny dimy segondra ny alahelo sy ny fahatezerana mba hipetrahana, mba hikolokoloana an'ilay fitiavana, mba hahafan'Andriamanitra miasa ao amin'ilay tokantrano, mba tsy hahafan'ny devoly mitady lalana hidirana hampaditra ny lehilahy na mety hampaditra ny vehivavy. na mety hiteraka zavatra hafa na ratsy kokoa dia ny fisarahana voalohany izay. Ny faharoa nefa tena zava-dehibe ihany koa dia ny fifanajana, ny fametrahana amin'ny toerany maha hisy azy avy ny mpivady. Ny vehivavy dia tokony hametraka ny lehilahy amin'ny toerany. Raha toa ka misy ny programa sy fandaminana izay hifanarahana dia tompon-teny farany ny lehilahy. Ny soratra masina mihitsy no mametraka ny lehilahy ho lohan'ny tokantrano. Tsy manao didy jadona anefa, tsy midika fa didy jadona izay zavatra izay fa mandalo fifampiresahana aloha ka ny fanapahan-kevitra farany dia tokony manana verdicte. ny lehilahy hoe raha izany ary madamo a, raha izany ary cherie, raha izany ary ry vadiko, izao no ataontsika, izao no fanapahan-kevitra raisintsika, izao no atao. Izany hoe apetraka amin'ny lohalaharana, tsy ny vehivavy no mamoaka an'izay décision izay an, fa ny vehivavy. Ny lehilahy kosa dia mila mahay mametraka ao amin'ny toerany ihany koa ny vadiny. Raha toa ka misy fahadisoana kely na zavatra tsy mendrika, tsy ho tenitenenina mason'olona, na mason'ny fianakaviana, na mason'ny ray aman-dreny, na ho alaina baraka. Ary ihany koa mendrika ny vady, mendrika ny vehivavy ny tambitamby, ny teny mamy isan-karazany izay sahaza azy. Ianao vehivavy mahafantatra tsara ny zavatra tena zava-dehibe ny amin'ny fikarakarana ny vadinao fa important aminy na dia ny fikarakaranao ny kirarony fotsiny aza aloha ny andeha hiasa. Izany hoe mila asehonao, mila apetrakao amin'ny lanjany sy amin'ny toerana misy azy izy hoe ah ity vadiko ity. Efa reraka mandeha miasa, tonga avy any izy, karakaraina kely, atao tonal massage kely, atao kalikalainy kely ary anehoana teny pitiavana. Ao amin'ny araka ny torohevitry ny anjely Gabriela ihany koa izay anisan'ny zava-dehibe sady fahasoavana eo anatrehan'Andriamanitra, eny raha toa ianao hozy izy a, raha toa ianao Meselova hozy izy, te hanao hasoavana amin'ny anaran'Andriamanitra, eny na dia ny fampidiranao vary sotroraika amin'ny vadinao aza ozy izy dia efa hahazahoanao valiny eo anatrehan'Andriamanitra, satria ny antony dia izao, Andriamanitra no naniraka ny mpivady hifankatia, na tsy mpivady aza dia eran'Andriamanitra mifankatia, indrindra indrindra fa ny mpivady. Ka ny fanehoanao am-pitiavana zany, ny fanehoanao ny vadinao zany fa tianao izy, mendrika azy, sahaza azy, ny fitiavana, ny teny mamy, eny ozy izy ny anjely Gabriel fa na ny fanomezanao ny sotro iray am-bavany fotsiny dia efa mahazo valim-pahasoavana sy fitahiana lehibe ao anatrehan'Andriamanitra ianao na vehivavy na lehilahy izay manao an'izany. Ny fahavalon'ny tokantrano dia ny lainga sy ny fanitrihana zavatra anankiray, na vola io, na hevitra io, na fanapan-kevitra noraisina. Izany hoe, raha toa be dia be ny cas hoe ory retsy a! resaka rafozy na spivinando zavatra lazaiko eto, ory retsy a! mba miresaka amin'ilay zanany izany a! Ilay le maman hoe mba omeo kely any aloha fa sahirana zay stade anao na mba ampio kely ny zokinao fa sahirana dia iny entin'ny fo mangoraka izany ilay vehivavy dia mangalatety hozy izy ny fitenenantsika malagasy tsy miera amin'ny vadiny satria matahotra izy tandremo fa tena poizina mahery vaika manimba ny tokantranon'ankiray ny fangalana tety, ny tsy fieranao amin'ny vadinao mamoaka vola na ny fandraisanao fanapahan-kevitra tsy fantatry ny vadinao mahakasika ny resa-bola ao anatin'ny tokantrano ka na lehilahy aza hanome vola ho an'ny ray aman-dreniny, tokony hiresaka amin'ny vadiny izy. Tsy handà io rehefa ianao mandresy lahatra azy. Mifandamina mihitsy, ohatra, Ah chérie a, amin'ity volana anankiray ity an, andao tsika hanampy ny ray aman-dreninao izay sahirana, hanampy ny rahavavinao izay hita fa sahirana ara-dalàna, fa tsy hoe noho ny haingitraingitra, noho ny hadalàna. Dia amin'ny iray volana manaraka indray ato Syria, andao tsika hanampy indray ny ray aman-dreniko. Izany hoe, ny zavatra tiako lazaina, afaka mifampiresaka tsara ny mpivady. Tsy voatery hiady. Tsy voatery hanitrinitra ianao vehivavy hangalatety. Tsy voatery tonga dia handray mpanapa-kevitra samirery ianao lehilahy, amin'ny famoahan'ny vola ao anatin'ny tokantranonao. Eny na ianao aza no miasa sy mahazo vola isam-bolana. Fa tsara amin'ny maha-mpivady anareo, manofy ray anareo izany dia fanapa-kevitra mivoaka dia tokony hifanaranareo saingy kosa ny lehilahy no mamoaka ny fanapa-kevitra farany hoe eny ary cherie efa fantatrao izay an fa zao no ho ataontsika satria ny lehilahy anankiray izay mihevitra fa satria izy mampidi-bola isam-bolana dia kanosa izy izay ka manao izay zavatra tiany atao fa raha toa anie ka miasa ny vadinao mety hahavita mampiditra vola isam-bolana ihany koa Tandremo fa ankehitriny eto be dia be ny vehivavy efa miasa, vokatry ny avy amin'ny zavatra ataontsika lehilahy indraindray, noho ny tsy fanajana vady, noho ny fampijaliana vady ara-bola, noho ny fandraisantsika fanapahan-kevitra samirery mahakasika ny ara-bola sy ny zavatra izay tokony hataontsika ka lasa manana ambopo izy ireo ny hitady asa mba hananany fahaleovantena manokana ara-bola, eny na ny fitafiana anaovany aza indraindray tsy fointsika lehilahy ny mividy azy nefa tsarovy nefa tadidio ary tokony asiana lamina ihany koa anatin'ny tokantrano izay zavatra izay hoe chérie amin'ity volana ity andao hovidianantsika fitafiana ianao a, andao isika hanao ohatran'izao mahakasika anao a, andao vidianako kiraro ianao a, jereo tsara. Dia tahaka izay ihany koa ny lehilahy, tokony hiteny hoe, Chérie a, ah ohatran'ny fa misy rovitra ity lambanao ity an! Ndao isika hividy robe tsara ho anao, ndao isika hividy foloara, ndao isika hividy kapa na kiraro ho anao. Mazava sa tsy mazava? Ary ny zavatra mila fantatratsika, izay anisan'ny poizina mahery vaika ihany koa, izay mianjady amin'ny tokantrano ankehitriny dia, ny fanakalozana fanakalozan' ny vady amin' ny namana sy amin' ny ray aman-dreny. Lasa isika diso manome lanja loatra ny hafa ankoatra ny vadintsika. Nefa ny vadintsika no miaritra antsika, ny mikarakara antsika, ny manampy antsika, ny mikarakara ny zanatsika, izay tena anisan'ny iran' Andriamanitra mihitsy mahavita misolo ireo karazan' olona maro ny amin'ny fanampiana sy ny fikarakarana antsika. Nefa isika rehefa mba misy vola kely mandray karama dia maninona? Mirevirevy miaraka amin'ny namana, lasa mandeha misakafo miaraka amin'ny namana, mendrika ve izany? Ara-dalàna ve ny fahitanao an'izany? Raha tokony hivoaka ianao, raha tokony hitondra olona ianao, dia ho ento ny vadinao. Ho ento any amin'ny restaurant, raha manana fahafahana ny amin'izany ianao. Na hividiano zavatra, dia ho ento ho azy. Raha tonga ny ora firavana, ka ny namanao handeha hirevirevy, dia atokano ny vadinao fotoana mandehana mody aloha, mba mitondràsa soda, mba mitondràsa sakafo. Mety ho ana raha iarahanareo misakafo miaraka amin'ny vady aman-janakao dia hahafaly azy ireo tokoa izany hoe a! miandry karama izahay a! mba maromaro ity vola ity hanao karazana fisakafoanana kely antsika ato an-trano a! tsy misy zavatra ngeza be ohatran'ny ahoana fa aiza takalonao ny namanao a! ny vadinao ary misy ny lehilahy na ny vehivavy izay mandeha mankany amin'ny ray aman-dreniny foana no ataony, tsy tamana ao anatin'ny tranony izy. Mandeha any amin'ny ray aman-dreniny foana, dia isaka miresaka izy dia ny ray aman-dreniny no lazainy. Eto akory tsy mampaniraka hoe aiza tiavina ny ray aman-dreninao. Tokony ho hajainao ny ray aman-dreninao, fa tsy midika izany fa ataovy ambany noho ny vady noho ny ray aman-dreninao ny vadinao. Ny vadinao ny vadinao izany dia lasa karazana solon'ny ray aman-dreninao rehefa ao anatin'ny tokantrano izy. Ny zavatra izay tokony hozaranao amin'olon-kafa dia zarao amin'ny vadinao daholo. dia ho hitanao fa handeha tsara ny tokantranonao. Ianao rehefa efa niala tao amin'ny ray aman-dreninao, nandeha nanambady ianao, dia tsy tokony ho ataonao fahazarana intsony ny miverina indray mandeha amin'ny ray aman-dreninao, fa raha mankany amin'ny ray aman-dreninao dia tokony hiaraka amin'ny vadinao, hamangy azy, mandeha mitondra zavatra kely ho an'ireo ray aman-dreninao ireo, mazava sa tsy mazava, ataoko fa fantatranareo izay mpanao an'izay zavatra izay an, mety iny loha voalahiraka lazaina, dia ny. Farany, mizara, mifampiresaka ary manana projet, manana tanjona hoe inona no ataontsika chéri a, mbola tsy manana télé ianao? manaova ezaka, miaraha mivavaka ianareo, miaraha mametraka ny fiainanareo am-pelatan'Andriamanitra, miaraha mametraka ny tanjonanareo am-pelatanan'Andriamanitra hoe te hanana télé izahay Andriamanitra amin'ity volana ity, ato anatin'ity telo volana ity Omeo fahafahana izay afaka hanangona ny fifidianana izany tele izany ary angataho amin'Andriamanitra dia ianareo mivady ny fampitantana dia mivavaha ny mba tsy ho tafidirana roa trosa mihitsy satria ny tokantrano idirana trosa dia tena loza be. Amin'ny manaraka dia hianatra manokana momba an'io indray isika. Vahaolana ara-tokantrano resaka trosa fotsiny hoe inona no mahatonga ny trosa. Ary ahoana ny fomba hahafahana amin'izay trosa izay? Fa androany aloha, fitsipika amin'ny ankapobeny tokony hifampifehezin'ny mpivady no nomena antsika, izay amarahantsika azy hoe manaova tanjona hanana zavatra, hanangon-javatra, ary apetraka am-pelatan'Andriamanitra izay tanjona izay, mba ahafahan'Andriamanitra mamaly azy, ahafahan'Andriamanitra izany mampiakatra ny voninahitrany tokantranontsika eo anatrehan'ny olona rehetrarehetra. Ary ny torohevitra raha efa torohevitra ianao, aiza miankin-doha amin'ny hafa? Aiza miankin-doha amin'ny ray aman-dreninao? Aiza miankin-doha amin'ny namanao? Fa mifampiresaha amin'ny vadinao, resaho amin'ny vadinao hoe manana olana za ny am-piasana, manana olana za amin'ny asa ohatran'izao, manana olana za amin'ny zavatra anankiray izay projet namboarintsika iny, na ny vehivavy na lehilahy no resahako eto, mizara, mifampizara hevitra sy mifanome hevitra ary ihany koa mifampitantara zany ny olana ary mifampitantara zavatra tsara izay miseho ihany koa. Izay aloha ny androany, amin'ny manaraka isika hiresaka mahakasika trosa sy ny fomba ahafahana amin'izany izay anisan'ny mifehy ny tokantranon'ny vahoakan'Andriamanitra ihany koa. Dera tsy laza, voninahitra ny ao an'Andriamanitra irery any. Amen.